So, bass de bal? Ey, den ass deck süss!
Jo, ma dann ass hei Joschis Crafted World. Gëss mer e Fréck. Patte fort, dat ass mäin elo! So, schléiss op no eng Kéier! Déi wou mat Nintendo opgewuess sinn, sinn natierlech net nëmme mam italienesche Klempner Mario grouss ginn. mee och mat sengem Begleeder, de Yoshi. Et handelt sech heibäi ëm en Dinosaurier mat dem wonnerbaren Numm Tsuyoshi Zobochekabatz. Och wa vill Leit en als dem Mario säi Begleeder an Helfer kennen, huet och hien eege Spiller wou een d'Haaptfigur spillen dierf, sou och a sengem neiste Spill Yoshi's Crafted Worlds. Ween d'Spill Yoshi's Woolly World entweder op der Wii U oder um DS gespillt huet, mierkt dass de Prinzip selwecht ass. D'Story geet drëms Juwelen ze fannen, déi duerch déi ganz Welt verstreet goufen, nodeems de Bowser Junior mam Kamek se klaue wollten. Sou muss de Yoshi, bei deem een dës Kéier net nëmmen déi gréng Versioun zur Auswiel huet, sech op de Wee maachen fir déi erëm zeréck ze bréngen. Ganz am Ufang gëtt natierlech gefrot, ob ee well am entspannte Modus oder normale Modus spillen. Den Virdeel beim entspannte Modus ass, dass äre Yoshi Flëlleken huet, dat heescht e kann net eroffalen, wat d'Spill effektiv méi entspannt mécht. Et geheit een hei och elo net méi mat Woll, mee mat Eeër, déi ee meeschtens beim Verspachtelen vun de Shy Guys, mee och vun anere Feinde kritt. Fir d'Eeër ze geheien ass och méi einfach gemat ginn. Mam Joystick kann een d'Richtung selwer wielen déi een geheie wëll. Wisou dat praktesch ass verroden ech iech elo. D'Welt vum Spill erënnert ee liicht u Paper Mario. Wisou? Ma well alles aus Pabeier, Karton an anerem änlechem Material besteet. An net nëmmen dat ass änlech, mee och dass een d'Perspektiv vum Level wiessele kann. All Level ka vu vir no hannen oder vun hannen no vir gespillt ginn. Et kann een net nëmmen no riets a lénks goen, mee och an d'Déift oder a Richtung Bildschierm. Deementspriechend kann een d'Eeër och an all Richtung geheien, dofir ass et praktesch den Joystick kënnen ze benotzen. Wärend een de Level vu vir no hannen duerchleeft, kann ee verschidde Saache sammelen. Blummen, Häerzer an rout a gëlle Mënz. Wann een all déi Objete gesammelt huet, kritt een extra Blummen, vun deenen ee genuch brauch, fir jeeweils een aneren Abschnitt vun der Welt fräizeschalten. Wann een den Level vun hannen no vir duerchleeft, huet een d'Aufgab, dräi Baby Poochies ze sichen, an déi a begrenzter Zäit duerch de Level ze bréngen. Net nëmme Baby Poaches si bei dësem Spill mat dobäi, mee och den Original aus dem Virgänger, an dësen hëlleft iech och bei sou munchem Level. An dësem Spill nei mat dobäi sinn d'Kostümer, welch ee mat de gesammelte gëllene Mënz kafe kann. Bei de Kostümer ginn et 3 Stufen, Normal, Selten an Ultra Selten. Wat ee kritt, bestëmmt den Zoufall. D'Kostümer wierken am Spill ewéi ee Schëld, welchen e gewëssene Montant Schued absorbéieren, ier de Kostüm dann futti geet. Awer keng Angscht, de Kostüm ass net fir ëmmer fort. Sou bal een sech an engem Abschnitt vun der Welt amuséiert huet, d'Levelen op 100 Prozent ze bréngen, steet ëmmer am Ufank vun dëser ee klenge Pappkartons-Roboter, deen iech freet, verschidden Objeten an de Levelen ze fannen. Déi kënnen offensichtlech sinn, mee och zimmlech verstoppt, sou dass ee se net ëmmer direkt erkennt. Doduerch kann ee weider Blumme sammelen. Een Koop-Modus gëtt et hei och, an do ass e klenge Minuspunkt. Et kann natierlech Spaass maachen mat engem zesummen ze spillen, an et ass bestëmmt hëllefsräich, mee leider steet een engem oft am Wee. Soubal ee Yoshi deen anere frësst, huet dee seng ganz Éier verluer. Wann deen een Yoshi op deem anere sëtzt, ka just dee mat den Eeër schmeissen a ganz oft geschitt dat, wann een et guer net wëll an op Dauer kann dat liicht nerven. Am Groussen a Ganzen ass d'Spill wierklech mat Léift a vill Detailer gestalt ginn. Et ass en typescht Yoshi-Spill a soll bei kengem Liibhaber feelen. An wann engem de Coop-Modus op den Nerv geet, dann einfach erëm alleng spillen, wéi ëmmer halt.
Wosst der eigentlech schon?
Net seriö? Jo. Gutt et dat dann?
Ma bei den News. Hm. Wéi et ausgesäit, kënne Schieter net nëmmen zweemol stierwen, mee bannen den éischten 10 Deeg huet de Sekiro sech méi wéi zwou Millioune Mol verkaf kritt. D'Luxusfirma Hush Hush krut vun engem anonymme Client den Optrag eng Insel ze fannen, déi fir e Real Life Battle Royale soll privatiséiert ginn. A bei engem Jackpot vun 115.000 Euro soe mir, A lass et déi al! Den Hideaki Itsuno, Director vum Devil May Cry 5, huet an engem Tweet ugedeit, dass e schonn u sengem nächste Projet schafft. De Rumeuren no soll et sech dobei ëm den Dragon's Dogma 2 handelen, deen hien jo op der Säit gelooss huet fir eben en Devil May Cry 5 kënnen ze man. Mir halen iech natierlech um Lafenden wat säi Mystery Projet da schlussendlech wäert sinn. An zu gudder Lescht nees mol eng Kéier Anthem. De Loot Problem gouf mat engem neie Patch geléist. Dir kritt nëmmen nach Loot fir deen Javelin deen der och grad am Spill equipéiert hutt. Ah, dat aalt Japan, e Land voller Geheimnisser, schéine Landschaften a Geforen. Sou eng Fro ewéi sou. Wat ass et? Ass alles ok? Meng net. Wouh! Geet et?
Wow! Jo, eigentlech schonn.
An och eis Japaner hate wuel hir Problemer mam Stierwen, esou wéi Äerch den Sekiro lo wäert weisen.
Masochisten a Fans hu besonnesch um Challenge opgepasst, Sekiro, Shadows Die Twice ass endlech do, an ob FromSoftware et nees gepackt huet fir Frust a Loscht mateneen ze kombinéieren, hunn ech fir iech erausfonnt. Fänke mer mam Setting an der Story un. Sekiro spillt am ale Japan vum 15. Joerhonnert a kritt e ganz vagen historesche Kontext gesat. Mee dem Miyazaki säi Faible fir dat Fantastesch mécht sech hei trotzdem séier bemierkbar

kuerzerhand Wollef gedeeft a vun engem eegesënnege Clan opgeholl an d'Handwierk vun engem sougenannte Shinobi, spréch Ninja, geléiert. Uschléissend kritt en d'Aufgab, dem jonken Ierwe vum Clan ze déngen a mat sengem Liewen ze beschützen. Well dësen Ierwen awer ganz besonnescht Blutt huet, dauert et net laang, bis en entfouert gëtt an et dann um Wollef läit, en erëmzefannen an ze befreien. Dozou sief gesot, dat d'Geschicht méi spéit nach déi eng oder aner Tournure kritt

Alleguer matenee verbonnen, souguer meeschtens iwwer méi wéi ee Wee, sou änlech ewéi een dat scho vum éischten Dark Souls kannt huet. Grafesch ass d'Spill net revolutionär, a wee méi genee hikuckt wäert gesinn, datt et a verschiddenen Detailer souguer richteg elle si kann. Trotzdeem notzt d'Spill seng visuell Mëttele meeschtens effikass a schaaft esou atmosphäresch Géigenden, déi ee gäre bereest. De Soundtrack ass dobäi passend a stëmmeg, mee richteg memorabel Stécker, wéi zum Beispill verschidde Boss-Themen aus fréiere FromSoft-Spiller, feelen allerdéngs. Komme mer awer elo zu där wuel wichtegster Fro, Wéi spillt sech Sekiro? Ënnerscheeder zur etabléierter Souls-Formel ginn et der vill. Hat ee soss meeschtens schwéier Rüstunge gedroen a konnt emol net iwwert eng hallef Meter héich Mauer sprangen, Sou ass een elo e flénke Shinobi, dee sech am Spronk vu Maueren ofstoussen an u Virspréng festhale kann. Souguer e Gräifhaken huet en, mat deem e sech blëtzschnell un distanzéiert Plazen erop oder eriwwer zéie kann, an dat esouwuel vum Buedem aus ewéi och matzen an der Loft. Dat mécht effektiv immens Spaass a momenteweis kënnt ee sech vir ewéi de Spider-Man. Apropos Gräifhake, dee schéisst eise Protagonist aus senger eenzegaarteger Aarmprothees an déi kann iwwerdeems mat ville weidere nëtzleche Gadgets equipéiert ginn, déi een an der Welt fënnt an och upgrade kann. Dës Tools sinn net nëmmen a ville problematesche Situatiounen hëllefräich, mee erméiglechen och méi Ofwiesslung an eng méi individuell Approche am Kampf. Vue dat d'Spill bereets am Virfeld dofir kritiséiert gouf, datt et nëmmen Äert Katana als Haaptwaff gëtt, Bidden d'Maacher esou e Kompromiss. Dobäi kommen dann nach Skill Trees, wou ee sech mat Erfarungspunkte Kampftechniken a passiv Avantagë kafe kann. Zwar kënnt dir nëmmen eng Kampftechnik an héchstens dräi Tools gläichzäiteg equipéieren, mee déi loosse sech zu all Moment op Knäppchendrock am Menü ruckzuck auswiesselen.

Och gëtt méi Wäert op Stealth a Schläiche geluede wéi fréier. Et konnt een zwar och an den anere Souls-likes lues vun hannen op en ahnungslose Géigner duergoen an deen hannerrécks erstiechen, mee mat eiser Agilitéit kann een elo ganz Wachposten eliminéieren ier se iwwerhaapt eppes mierken, sief et aus enger Heck oder vun hannert enger Mauer eraus oder vun uewe mat engem Sprong. A wien elo schonn un Assassin's Creed denke muss, deem sief nach gesot, datt d'Géigner och ganz ähnlech op är Présence reagéieren. Gsi se iech ze laang, schloe se Alarm. Verléiere se iech aus den Aen, da bleiwe se nach eng Zäitche mësstrauesch a sichen no iech. Nei ass ausserdeem, datt een op verschidde Plaze Géigner belausche kann, fir Informatiounen iwwert interessant Items oder Tipps géint besonnesch geféierlech Géigner gewuer ze ginn. Ween awer elo mengt, dat Sekiro mat all dësen Ännerunge méi liicht gemaach gouf ewéi seng Souls-Virgänger, dee sief gewarnt, dat dëst Spill iech nach méi dozou forcéiert, seng Kampfprinzipien a säi Rhythmus ze meeschteren. Well Kämpfen dréint sech elo komplett ëm d'Paréieren. Fir een ewéi mech, dee bei de Souls-Spiller ni mat där Paréiermechanik warm ginn ass an eigentlech ni benotzt huet, ass dat eng krass Ëmstellung. Mee si Masochist, let's do it! De Stamina-Balken aus fréiere Souls-likes gouf duerch eng sougenannten Haltungsanzeig ersat, déi sech am Kampf fëllt, wann ee blockt oder Schued kasséiert. An ass dës Anzeig voll, kënnt der iech kuerzzäiteg net méi wieren a sidd dem Géigner ausgeliwwert. Dat selwecht gëllt awer och fir Är Géigner, an deenen hir Haltung kritt Schued duerch gutt getimtent Paréieren a verschidde Kontermoves. Ass dem Géigner seng Haltung gebrach, kënnt Dir direkt mat engem Finisher säi Liewen op Null bréngen. En iergendwéi eenzegaartegt Kampfgefill, dat ech esou nach aus kengem anere Spill kennen. Mee wéi schwéier ass Sekiro dann elo wierklech? No engem täuschend einfachen Tutorial Level, deen engem virgaukelt datt paréieren immens easy wier, begéint een den Tutorial Boss, dee mer dann awer weist datt ech nach guer näischt kann, an ech erwächen no menger obligatorescher Néierlag am Firelink an engem alen Tempel. Vun do aus kann ech mer da fräi mäi Wee duerch d'Welt vu Sekiro kämpfen.

Oft ze stierwen huet ausserdeem negativ Auswierkungen op d'Welt ronderëm Iech, mee do verroden ech elo léiwer net ze vill. Zwar fënnt een en Trainer, bei deem een all elementar Kampftechniken a Konteren übe kann, mee deen ass als Géigner esou gemittlech an duuss, dat ass ewéi wann ech géif mat engem Dackel rolze fir ze léieren, wéi ee sech géint e Rottweiler verteidegt.
Min Dorisan, ech hun alles bäibruet, wat ech der konnt bäibréngen. Géi eraus an d'Welt, du bass prett! Hei!
Meet spill hich net fir näischt Shadows Die Twice. En neiaartege Spillprinzip erlaabt mer nämlech, einfach per Knäppchendrock erëm lieweg ze ginn an do weiderzefuere wou ech gestuerwe sinn. Dat kann ech zwar am Normalfall nëmmen eemol benotzen, mee et ass perfekt fir Opossum ze spille bis d'Géigner mir de Réck dréinen fir en Iwwerraschungsugrëff oder taktesche Réckzuch. Domm just, datt grad all déi geféierlech Bossen a kéipweis Mini-Bossen, déi Sekiro ze bidden huet, net op dësen Trick eraffalen an e Revival meeschtens just heescht, datt de Boss eis halt nach eemol méi schloe muss. Duerbäi kënnt, datt Sekiro am Contraire zu senge Souls-like Virgänger e pure Singleplayer ass a keng Hëllef méi kann erbäigeruff ginn, fir sech e besonnesch schwierege Géigner méi einfach ze man. Level Farming fir seng Wäerter ze verbessere geet och net méi, well d'Wäerter kënne just duerch Bezwénge vu Bossen a Mini-Bossen erhéicht ginn. Sekiro brauch sech deemno net hannert senge Virgänger ze verstoppen, et ass ënnert dem Stréch grad esou erbarmungslos a fuerdert genee Observatioun, Konzentratioun a gutt Reflexer fir gemeeschtert ze ginn. Et ass en zweeschneidegt Schwäert, wou Frust a Selbstzweifel bei engem scheinbar onbesiegbare Boss kënnen un der Motivatioun knabberen, fir dono vun engem befligelende Glécksgefill ofgeléist ze ginn, wann d'Hürd nom x-ten Ulaf a vläit mat neier Taktik endlech gemeeschtert ass. Da fillt ee sech ewéi dee krasste Motherfucker iwwerhaapt, bis ee vum nächste Miniboss ewéi e bluddegen Ufänger geluet gëtt. Meng Konklusioun, Sekiro, Shadows Die Twice ass trotz villen Ännerunge beim Gameplay a senger Essenz der Dark Souls Formel trei bliwwen. Ëmmer nach muss ee sech virsiichteg duerch eng mysteriéis a feindseeleg Welt kämpfen, wou hannert all Eck den Doud lauere kann. Et gëtt vill ze entdecken an ze rätsele fir déi wou siche wëllen.

Weem PvP, Coop an e groussen Equipements-Choix méi wichteg sinn, fir deen ass Sekiro vläit net esou interessant. All de liicht masochisteschen Dopamin-Junkies ënnert eis, déi d'FromSoft-Spiller schonn ëmmer wéinst hirer Welt an der Erausfuerderung gären haten, kann ech dësen Action-Adventure mat originellem Kampfgefill awer nëmme wäermstens empfeelen.
So, wou hues du eigentlich de Yoshi geloss? Mir hunn decidéiert, dass et villäit besser ass, sech lo mol eng Zäitchen net ze gesinn. Jo, bevir et wierklech weird gëtt, mengen ech.
Ciao! Ciao! Plopp!